Sizi ähdiňizde, wada beren zadyňyzda, söz beren zadyňyzda dogry duruň. Kyýamat gününde Men sizden äht edip, ýerine ýetirmedik zadyňyzdan sorag etjekdirin diýýär. We Pygamber aleýhyssalatu wesselam-da öz hadys şeriflerinde aýdýar, Al-mu'minu inde ahdihi we şartihi, Mu'min adam eden ähdiniň ýanynda berk dursun diýýär. Şoň üçin musulman doganlar, musulman adam owala başarmajak bir söz berme. Käbir adamlarda bir häsiýet bolýar. Bir meseläni tartyşyp duran bolsaň, şuny etmeli, şuny etmeli, şuny etmeli diýip duran bolsaň, öz-özünden gelýär, näme etjek bolýaň, plan etjek bolýan. Boldan gala dedi oturyp men edeýin diýýärdi, öz-özünden ýagdaýy bar, edibem bilýär. Ýüreginden hem etjekdir şo zady belki. Ýöne şol wagty bolup şony etjekmi etmejegine aňyrsyna-bärsine seretmän bolýa diýädänim söz berýä ne söz galýa o taýda ne iş bitýä o taýda. Gitdi onda hol. O bagyşlaň goýun eşşetdi diýerä onam öwrenipdirler käbirleri. Ol bir zat boýun aldyňmy şu boýun alnamagy men şu zady birden şu boýun alan zadym etmän öläýsem kyýamat Alla taýala aýatda aýdyp otyr. We awfu bil ahdi innel ahde kana mes'ula. Siz ähdiňize wepa ediň, ähdiňizi ödäň, siz eden ähdiňizden soraljakdyrsyňyz. Kyýamat güni menden Allah Taala sen pylana söz beripdiň, şo sözüňde tapyldyňmy diýse men näme diýerin diýip şondan gorkmaly diýjema. O boýun aldy, ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip soňam ondan boýun almadyk ýaly gezip ýörenler kän biziň içimizde. Bäş wagt namaz hem okaýar, juma-da gelýär şonuň ýaly adamlar. Şonuň üçin bir zat söz berdiňizmi, sözüňizde durjak boluň. Ýok, sözüňizde durup biljekkäm, öň boýun almaň şo zady. Pygamber aleýhissalatu wessalam dördünji edýän wesýeti edi jemaat we eda el amanati siz amanaty eda ediň ýerine ýetiriň diýýär. Ene amanat diýýän bir adamyň seni ynamdar görüp saňa bir amanat goýýapyr, pul goýýamy ýa bir ulag goýýamy ýa bir haryt goýýamy seni amanatdar görüp goýýa. We hökman zatda amanatdar bolmak däl. Biri bir ynanyp syryny aýdýa saňa. Hiç kime aýtma gör diýip syryny aýdýa. Senem oň alýan adanyň sorany, Bor, bor, bolýa, ýerden ses çykmasa, menden ses çykmasa, ynha, boýun alyp, Ana gidýärin men başga ýene plan plan çykypken plan dal aýtdy welin şeýle eken. Senem hiç kim aýdaýma bor. Olam aýdýar, e plan maňa plan aýdyp dur ol hiç kim aýdaýma bor. Olam aýdaýma ol uly hile ýaratdy diýýär. Dostuň dosty bar diýýär türkmen. Şonuň üçin bir zat söz aldyňmy, şu adamyň özi sorasa-da aýtma şony, men söz berdim hiç kime aýtjak däldiýip. Öz maňa aýdan zadyňy özüň aýdaý diý, özüne-de aýtma şu aýdan zadyňy. Ýadyňdan çykar, syr ýerinde, syrynyň içinde aýyby bar bolsa aýybyna doga et. Syrynyň içinde artykmaçlygy bar bolsa artykmaçlygynyň zyýatlylygyna doga et. Ýöne syryňy aýtma. Şo-da amanat, şoňa-da hyýanat etmeli däl we hele-hele-de zat goýsalar şu Ýüz ýyl ýaşaýsyn, ölmedik bolsaň şo zadyna amanatdar bolup saklamaly. Şoň üçin amanada hyýanat etmeliler, amanatdar boljak bolmaly diýjemaz. Ha, Pygamber aleyhissalatu vesselam kan hadisler aýdypdyr bu barada. Emma Allahu Teala da Kur'an-ı Kerimde innallahu ya'murukum an tu'addul An tu'addul amanati ila ahliha. Allahu Taala amaly ö, amanady öz eýesine tabşyrmagyňyzy buýruk edýär diýýär. Ýani amanat diýilýän zat saňa ynanylyp goýuldymy, şol amanady hiç hili zyýan ýetirmäýjek bolşy ýaly eýesine gowşurmaklyk Allahu Taaladan buýruk eziz jenap. Pygamber Aleýhissalatu wessalam bäşinji wesýet edýän zady eziz jenap, Tarukal hyýanati, ýani hyýanaty terk ediň. Hyýanat diýýän ýaňky amanada hyýanat etme gyzjana. Eger bir amanat saňa söz berse, senem oň amanadyny saklaman sözüni paş etdiýäňmi? Ýadanym bir zat goýsa sen oň amanadyny hyýanat edýäňmi? Şuny ýaly hyýanat diýilýän zady endigeden bolsaň, şol hyýanat taşlaň diýýär gyzjana. Altynjy pygamber aleýhyssalatu wessalamyň wesýet ediji zat rahmatul ýetimi, ýagny ýetim adama rehim ediň. Ýetim diýip kime aýdylýar? Ejesi ýoga ýa kakasy ýoga ýa-da ejesem kakasy ýoga hossarsyz adama ýetim diýilýär. We pygamber aleýhyssalatu wessalamda durmuşynda ýetim bolan. Dünýä inmäkä kakasy dünýeden gaýtdy. We dünýä inensoň ýaňy bir bala çagajykka alty-ýedi ýaşynda enäniň mährinden doýmadyk wagty eneden Ýetim galdy. Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem-de ömrüne hemişe ýetimlere rahmet edip, ýetimler bilen bile bolup geldi. Şonuň üçin siz-de Pygamber aleýhissalatu wessalamyň ruhuny ynjytmajak bolsaňyz, ýetimi hiç haçan ezýet etmäň üçin Pygamber sallallahu aleýhi we sellem aýdýar hadys-şerifinde: "Iza buribel ýetimu" Ihtezze arşur Rahmanu, ýetim urup awundyrylsa, şonuň agysyna Allahu Tagalanyň arşy titrär diýýär. Türkmende bir söz bardyr, ýetimiň oky, ýetimiň haky belanyň oky diýip. Şonuň üçin bir bela özüňize gelerini islemeýän bolsaňyz, ýetimiň hakyna riaýat etmeli. Näme üçin Allahu Tagala-da Kurany Kerimde aýdýar, Fe emmel ýetime fela takhar, Siz ýetime azar bermäň, olara gaharlanmaň diýýär. Şonuň üçin Ýetim barmy? Aý ol o ýetim diýip ýüz berdiň, plan tüýsli ol, plan tüýsli diýme. Sen Allah üçin ýagşylyk et. Onda aýyp görýän bolsaň, aý ýetim diýip ýüz berdiň, plan bolýar diýme-de, şo ýetim diýip ýüz berende plan bolýan aýybyny barda balajygym diý, jigijigim diý, doganjygym diý, düzet. Ýöne ony ynjytma. Kim ýetimi ynjytsaň, Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi wesellemi ynjytdygyň bolar. Pygamber aleýhissalatu wessalamyň ýedinji edýän wesýeti eziz jemaat linel kelam diýýär. Ýagny mydam gepiňiz ýumşak bolsun diýýär. Ýumşak gepli bolmak, it ýalak aňňyryp, çala bir zat bolsa gargynyp, Hudaýyňdan sap diýip, biri bilen bir Gowja bir ýumşak söz bilen düşünişip bolýarka, uly sesiň bilen ala-bagyrda edip işiň bitse-bitmese gygyryp, it ýaly bolmaly däl, ýumşak sözli bolmaklygy Pygamberimiz wesýet edýär. Çün ýumşak sözlülikde ullakan fazylatlar bar. Pygamber aleýhissalatu wesselam özi ýumşak sözli bolan. Ýumşak sözli bolan adamyň sogabyny ýazýan perişdeler sogabyny ýazanda söýe-söýe şu Resul ekrem sallallahu aleýhi weselemiň ýanyna ýalap özlerini Bir arkaýyn düýp sogap ýazarlar diýýär. Emma şu it ýalak ýumşak sözli däl, gaty sözli adamlar sogap iş etse-de, şu adamyň sogabyny ýazanda perişdeler bir arkaýyn ýazmaz diýýär. Birden gaharlanaýmasyn, birden gaty söz diýäýmesin. Şonuň üçin ýumşak sözli bolmaly. Pygamber aleýhissalatu wessalamyň sahabalaryndan Ibn Mes'ud diýilýän bir sahaba, sahabalaryň içinde şahaneti, Bir gün sahabeler bilen üýşüp otyrkalar, Pygamberimiz bir sorag berýär. Eli jemaat, ýumşak sözli bolmaklyk üçin pespäl bolmaklyk gerek. Pespäl bolmadyk adam kalbynda ulumsylyk zerre ýaljak bolan adam hiç haçanam ýumşak bolup bilmeýär. Bir gün Pygamber aleyhissalatu vesselam sahabeler bilen otyrka, içiňizden niye kalbynda zerre ýaljak tekebdirligi bolmadyk adam bar bolsa elini galdyrsyn diýär. Bir uçgun ýaljak bir kiçijek bir tozanyň bir tozgajygy ýaljak bir diýe, şonuň ýaljak az mukdarda tekepbirligi, ulumsylygy bolmadyk adam elini galdyrsyn diýip aýtdy diýýär. Sahabalaryň hiç biri elini galdyrmaýar. Tek Ibn Mesud razyýallahu anh elini galdyrdy diýýär. Näme üçin eýlekiler elini galdyrmaýar? Özüne pespälidir öýdüp ýa? Bolaryn pespäli hem galdyraýjak ýaly-la, ýok. Çün, olar bilýärdiler, Allahu tebaraka we taala pygamber aleýhissalatu wesselame, Näme? Her bir adamyň içini okamaklygy, içindäki, içini bilmekligi, ýüregini bilmekligi berdi, bagş etdi şony. Ol içinde zerre ýa-da tekebirlik bar bolubam ýok diýse, onda barmy, ýokmy, ýalan sözleýäni biljek-dä. Şoň Ibn Mesud razyýallahu anh özünden şeýle argyn eken, elini argyn galdyrypdyr. Şul kalbynda zerre ýaljagam Tekepbirlik ýokdy diýýär. Şonuň üçin hem ol ýumşak, mylakatly bir, mylaýym bir sahabady diýýär. Şondan soň Pygamber Aleyhissalatu wesselam ýaňkyny şäheriň daşyna äkitdi diýýär. Daşyny çyzgy çyzyp, otur diýip bir ýerde goýdy-da diýýär. Musulmanlary şeýle sabyrlylygyna buýsanyp, musulma, a, jynlary musulman etmeklige dawat etmäni etdi diýýär Pygamber Aleyhissalatu wesselam. Gül geçer Ibn Mesud radyýallahu anh Beýtullaha baryp, Pes pälligi öňde tutýan Ibn Mesud razyýallahu anh, Beýtullahyň daşyna ýedi gezek towaf edip haj edenden soň, Beýtullaha ýüzlenip şu sözleri diýýär, Eý, Beýtullah! Saňa musulmanlar gelip towaf edýär. Sen musulmanyň öňünde şeýle abraýyň, hormatyň uly. Ýöne bil diýýär, Bir musulmanyň diýýär, bir musulman adamyň göwnüni ýykanymdan gaty söz diýip diýýär. Gelip seni ýetmiş gezek weýran edenime mowudyr diýip aýdýar. Bu diýdigi Beýtullaha hormatsyzlyk däl, bir musulman adamyň göwnüni ýykmaklyk, oňa aýyp etmeklik, Beýtullaha baryp ýetmiş gezekdenem kän ýyksaň, näme günäsi bar bolsa, na'uzubillah, şonça günä bardyr diýdi.